Welcome back to Zim Confessions Official. Tauya zvakare nemamwe maconfessions so tisingatambise time yenyu ngatinzwei maconfessions edu atauya nawo muzuva ranhasi then kana muchinge mateerera don't forget to subscribe.
Brother Honest muri sei? Ndiri mukadzi achangobva mukuroorwa. Murume wangu anogara achindibvunza kuti ndakarara nevarume vangani tisati taroorana. Chero hazvo akandiona ndisiri mhandara, asi ndinoona sekuti zvinhu zvisina kana basa mumereji yedu nekuti hapana patingambodzokere kumashure ndikazvichinja. Ndinongonzwa sekuti zvakapfuura hazvifanire kuita big issue zvekuti munhu pese paafungira anobvunza mubvunzo iwoyo. Pese paanondibvunza, ndinobatikana zvekutadza kana kutaura zvakanaka kuti asi anondishorira here. Kana ndikamuudza kuti two kana kuti hundred handi zvakangofanana because chikuru anofanira kungoziva kuti akandiwana ndisiri mhandara. Asi, asi ndinozongoavoida mubvunzo wake. Asi zviri kuitika ndezvekuti mubvunzo uyu wava kusvika pakundibhohwa manje nekuti handione reason yekungondibvunza the same question time and again. Handirambe kuti munhu anogona kunge achida kuziva nezvakaitika kwandiri kudhara, asi handifunge kuti kubvunza vakomana vandakamborara navo kungachinja anything pakati pedu. Handi rudo chairwo ndiro rwamunopanana mave mese kana zvamuchazoronga kuita kumberi pasina kubvunza zvekumashure nekuti I believe zvakaitika kare zvinosara ikoko. Chero hangu ndakatsikisa dzakawanda asi kwaive kukuura ka. Is it really important kuti murume wangu angarambe achiita kunge anoda kundirwadzisa nekundibvunza kwake kwaanenge achindiita? Handi zvinonzi another chance so that people move on musingatarise shure pasina kutongeswa nezvakapfuura. Zvimwe kuda anopfurirwa neshamwari dzake kundiita zvese zvaanondiita izvi. Manje ndiri kufunga kubhana kutishanyira kweshamwari dzake pamba pedu nekuti kuhama dzake hapana wandinofungira kuti angamupe that influence. Ndizvo zvirikowo kudzimba dzenyu here izvi askana? Kune avo vakaroorwa vasiri vasikana vakakwana muri kuzvigona sei ndibvunzireiwo nyaya yangu iyi mukoma a ah, ndinoda kukupai advice vanzvadzi but ndikutoshaya neniwo pekutangira saka mukutaura kuti munoda kubhana shamwari dzake mukadzibhana ndipo paachazoregedza here mubvunzo wake because like kana akatotanga kubvunza kudhara achiramba achibvunza handisi kuona kunge achamira kubvunza mubvunzo iyoyo kusvikira awana maanzas anenge achida kana kuti anenge agutsikana nawo chero mukamuudza zvinhu zvamunenge mamuudza akasagutsikana nazvo achangoramba achingokubvunzai chete ya yeah. so hatizozive kuti what is going to happen next tinzwe nyaya yedu inotevera nyaya yedu inotevera yakamira yakadai izvi ndepi ndepi wamai handina hangu confession asi ndoda kutsura ndapota masingle mothers musanetse vakomana vamunenge muchidanana navo nekuda mari yestationary yevana venyu school fees kana grocery nekuti vana ivavo vanana baba vavo hanti unoti inini ndinowana kupi kana muridzi wemwana achiishaya idzi inyaya dzamunofanirwa kugadzisisana naana baba vevana venyu kwete kuti mutsvagire isusu maboyfriend enyu mutoro usina basa Mukomana wako haasi baby daddy saka hazvina kunaka kuti umubate bate nema responsibilities aasingafanire kuita. Hongu kana achida kukubatsira anokubatsira ega nemoyo wake asi hazvireve kuti rave basa rake rekusapota vana vasiri vake. Rudo harufanire kuve transactional zvekuti ukadanana kana kuroorana ne single mother zvinoreva kuti watotora ma responsibility ese including evana vake. kana baby daddy varipo ita zvese zvekugadzirisa nyaya idzi navo kwete kuti mukomana wako anzi ndiye anofanira kutakura mutoro wese. Let love be love isina chipomerwa kana kuva rudo runoitwa nechipower power rwechidzvinyiriri uchidzvinyirira mumwe rimwe side mumwe waunenge uchidanana naye. asi ngapave nekunzwisisana kudanana nekuremekedzana that's all zvandiri kuda kungotaurawo kana zvichiita mozoisenda let me know ndinzwe kuti vamwe vanoti kudii mucomment section yeah uh, ndo zvatikatumirwawo nabrother vedu ava hanzi to masingle mothers eh, handina hangu comment tinzwe nyaya yedu inotevera nyaya yedu inotevera yakamira yakadai izvi Makadini mukoma? Pane imwe confession yandakambonzwa yekuti vakadzi vazhinji vakabuda mudzimba vanotoshuvira kuti dai vadzokera and that is very true ndinobvumirana naye munhu iyeye and ngachive chidzidzo kune vakadzi vose vakaroorwa vachiri mudzimba so chandakazoongorora ndikaona ndechekuti haazi mukadzi wese akabuda mumarriage aitambudzwa kana kushungurudzwa vamwe vedu seni hangu pesinali ndakabatwa ndichihurira murume ndikati kuhura chete ndatorerutsa murume akatondisvikira ndakabatiswa madziro mutambo uchitotsva murume wangu aitondiitira zvese hapana chandaishaya asi kana shave rabata rabata that time ndainge nditori nei don't care attitude asi ndakazoona zvese hazvina maturo madzingirwo acho andakazoitwa ndichibuda ndisina kana chinhu aitonyadzisa vazhinji vedu takapindana nayo nhau iyi asi tinonyara kureurura chokwadi. Ndosaka uchiona vakadzi vakawanda vachidada nekuve mvana or kuve single pasocial media sekunge chinhu chinofadza or kushamisira. Vachiita kunge pavakamboroorwa vainge vamanikidzwa. Asi chokwadi ndechekuti vazhinji vedu tinonyeba, we go to the world toita sekunge tiri vanhu vanofara chaizvo nezvatiri but that is not true we are as weak as men kusatogona kugara tega and hatigone kuzviratidza kana tikapihwa mukana wekudzokera kuvarume wedu tinomhanya tichidzokera nemisodzi yekufara nokuti chokwadi murume anokosha mukati memusha ndinozvidemba zvikuru ndakakanganisira murume aindida aindichengeta asi ndakamuitira upfeve Izvezvi handitozive kuti vanhukadzi anovaona sei mumaziso ake kana kuti akazoroora here handina ruzivo. I worry a lot about his mental health. Ndakaona murume wangu sembwa, ndakaona rudo rwake serwainge rusina basa. Asi zvinhu izvi zvakazondikuvadza pandakarambwa ndabatwa zvichizosvika pakudzingwa mumba mangu semunhu ane vhairasi isingarapike. Ndakaremerwa ndichiziva kuti handisisina kwekuenda than kwangu kwandakaberekerwa. Kunyeba on social media hakuzi kupodza moyo wangu, hakusi kana kugadzirisa marwadzo ekushaiwa murume anokuda sezvandaiitwa. Ndinoziva kuti ndakazvikanganisira uye ndiri kugara ne guilt yeizvozvo. Ndiri pano kuti ndikuudzei imi vakadzi vese vakaroorwa Idai varume venyu, simbisai dzimba dzenyu, murume anokosha. Ukamushaya unonzwa musiyano. Ngatiregei kutsvaga rumwe rudo kunze nekuti hazvizopere mushe. Chokwadi chiri pamberi penyu. Iko kuve independent kwatinochemera, kudada kwekuti tiri single, ngatisiyanei nazvo nekuti hazvina mufaro wazvinazvo. Kana uchine murume anokukoshesa, murumbidze, umude umuchengetedze usamboite sezvandakaita nekuti ukadzingwa mumba waita chipfambi hausi kuenda kuholidhe kwekuti unozodzoka paunenge wadira mumba mani imomo uri kuenda kumarwadzo ndikuudzei oro ndingati uri kuenda kuurombo hwerudo reurura usati wadzingwa chinja usati wadzoserwa kwaunobva nekuti kudzokera hakuzi nyore ndiwayo mashoma andinawo umm thank you for your advice ane nzeve anzwa tisangane zvakare pane chimwe chikamu. Ndoo maconfessions atanga tinawo muzvara nhasi